Wasalna diġà fit-tielet episodju tal-programm Etimoloġija. Il-programm li matulu, ftit ftit qegħdin nifhmu kemm l-istorja tal-kelma hija wkoll l-istorja tal-bniedem, jew aħjar, fil-każ tagħna, l-istorja tal-Maltin. Fil-fatt, dan huwa l-għan wara dan il-programm, jiġifieri li nifhmu l-etimoloġija wara kliem interessanti fil-Malti fejn mhux biss qed inħarsu lejn id-definizzjoni tiegħu imma anke nidħlu aktar fil-fond u nfittxu l-istorja warajh. Qed naraw kif it-tifsir żviluppa maż-żmien, anke għax il-lingwa hija ħajja. Se naraw kliem li telaq minn tifsira u li llum ifisser totalment l-oppost. Din il-ġimgħa għandna żewġ kelmiet jew aħjar idjomi u espressjonijiet li huma interessanti immens. Nużawhom kontinwament u ta' spiss imma żgur li ħadd ma jaf xi jfissru verament. Imma x'inhuma dawn iż-żewġ espressjonijiet? Tlaqna biex naraw flimkien.

Ġieli ġiet f'sitwazzjoni forsi anke ta' rabja meta xi ħadd jistaqsik xi ħaġa u inti twieġbu u jien x'għala bibi, jiġifieri x'impurtani. Nużawha ħafna, anke meta nirreferu għal xi ħadd li ma jkun jimpurtah minn xejn jew inkella li jiġi jaqa' u jqum minn kollox. Dak għala bibu, ngħidu, forsi tinstema' xi ftit jew wisq vulgari anke jekk juża kulħadd u spiss, ngħiduha kif inhi, mhux se nużawha f'xi laqgħa formali ma' xi ministru imma hija parti mil-lingwa tal-poplu li tintuża fid-diskursati li jkollna ta' kuljum. Madanakollu, anki jekk tinstema' hekk, l-etimoloġija tagħha hija waħda reliġjuża. It-tifsira tagħha fil-fatt insibuha fl-Iżlam. Tant hu hekk li din l-espressjoni Iżlamika għadha tintuża sal-lum il-ġurnata, u s-sens tagħha huwa wieħed tajjeb jew pożittiv, għall-kuntrarju għat-tifsira tagħha llum fil-Malti. Fil-fatt, għal għabiebu, fl-Iżlam, tfisser fuq biebu. Imma bieb min? Il-bieb ta' Alla. Fit-tradizzjoni Iżlamika tintuża biex tirreferi għal xi ħadd li jiddependi fuq il-providenza ta' Alla. Xi ħadd li jinsab fuq il-bieb ta' Alla qiegħed jiddependi mill-providenza ta' Alla. Mela hawn qed naraw kif it-tifsira ta' din l-espressjoni bdiet minn xi ħaġa li hija nobbli ħafna, xi ħadd li minkejja ċ-ċirkustanzi tal-ħajja ma jaqtax qalbu u jibqa' jiddependi mill-providenza għax jekk jinfetaħ il-bieb ta' Alla, se jfisser xita ta' grazzi, imma il-Malti ma waqafx hemm. Fi żmien li nqata' kompletament mill-Iżlam u l-kultura Għarbija, il-Malti kompla jiżviluppa t-tifsira tagħha. X'jiġri jekk tispiċċa tiddependi biss fuq il-providenza ta' Alla? Tispiċċa la taħdem, la tirsisti u lanqas ma jimpurtak minn xejn. Bil-Malti nistgħu ngħidu, tistenna l-bajta taqa' f'ħalqek. Jew aħjar minn hekk, tispiċċa għala bibek. Fil-fatt kienu l-Maltin li maż-żmien żiedu għala bibi Għala biebek, għala biebna u aktar. Oriġinarjament il-bieb huwa wieħed, il-bieb ta' Alla. Fi kliem sempliċi, kien il-Malti li żviluppa il-bieb ta' min hu. Fil-lingwistika, dak li rajna jseħħ hawn insejħulu lessikalizzazzjoni. Għala biebu tieħu tifsira lessikali differenti minn kif telqet. Minn xi ħadd li jafda f'Alla, kif għadha tintuża llum fl-Iżlam u fl-Għarbi, għal xi ħadd li ma jimpurtah assolutament minn xejn.

Għala biebu li llum kważi titqies mhux vulgari, imma lingwa tal-poplu li forsi mhux ħa mmur f'laqgħa formali u se nużaha bħala espressjoni, taf inti, jekk qiegħed għal laqgħa formali ma' Ministru, ma' mal-President, forsi mhux ħa nuża Mhux se ngħid sieħbi għal ħabiebu, le, se ngħid forsi sieħbi ma jimpurtah minn xejn. Jew jien ma jimpurtani, ma mhux se ngħid eh, fil-livell formali, però għalkemm tinstema' informali ħafna, mhux vulgari żgur, ma naħsibx li vulgari jien għal ħabiebu, però hija tant hija sabiħa fl-Islam u hija espressjoni eh, Iżlamika, Misilma, ta' meta sa nofs is-seklu 13 il-Maltin eh, Ħafna minnhom kienu misilmin, dan hemm il-fatti storiċi m'hemmx għalfejn noqogħdu eh, niddibattu ġifieri. Ehm, u propju hija espressjoni fl-Islam biebu hija referenza għal bib Alla. Mela, għala għala bib Alla, tfisser fuq bib Alla, fuq l-adba ta' Alla. Mela, xi jfissru b'dan il-misilmin? Illi jiena ngħidlek ara jiena m'għandix solt fuq taf kif qed ngħaddi jien jien qed ngħaddi Ala Bab Allah, fuq bieb Alla, li tfisser qed niddependi mill-providenza ta' Alla, li hija espressjoni tant sabiħa. Eh, mill-providenza ta' Alla. Issa, dik kien il-bidu tal-espressjoni. Il-Malti, eh, fil, fil, eh, l-intelliġenza tiegħu, adatta din l-espressjoni. Forsi fil-bidu hekk kien jifhimha wkoll, imma maż-żmien, mal-mijiet ta' snin, eh, eh, sar jifhem biha. Ehm, it-tali, eh, għala biebu. Fis-sens, fil-bidu setgħet kienet miskin it-tali huwa povru u qed jiddependi mill-providenza t'Alla u forsi x'jistgħu jagħtuh in-nies. Eh? Imma mbagħad maż-żmien żviluppat iktar l-espressjoni, kif jiġri f'kull lingwa, illi minn bniedem fil-bżonn tal-providenza t'Alla ġiet tfisser bniedem illi ma tantx iħabber rasu għall-għejxien tiegħu, ma tantx iħabber rasu li jaħdem, ma tantx iħabber rasu. Għaddej għala biebu, qisu ma jimpurtah minn xejn. U s-sabiħa tagħha li fejn fl-Islam bieb huwa biss bieb Alla, aħna ġibnieha għala biebi, għala biebek, għala biebu, għala bieba, għala biebna.
Bħal fil-każ ta' Għala Biebu, il-kelma li se nitkellmu dwarha issa wkoll nużawha ta' kuljum fil-ħajja tagħna. Iżda anke hawn, għalkemm nafu fejn għandha tintuża, ftit huma dawk li forsi jifhmu eżattament minn fejn ġejja din il-kelma jew inkella kif żviluppat għat-tifsira li għandha llum. L-espressjoni li jmiss hija biambo. Kulħadd jaf xi tfisser u nafu fejn għandna nużawha. Donnu qam bil-biambo llum ngħidu għal xi ħadd li jkun qam bin-nervi jew inkella ma jkollux abtiet kliem. X'ġaralek? Jaqaw bil-biabo? inwieġbu lil xi ħadd li jaħtafna. Nużawha l-ħin kollu. Imma ċerti li kieku kellna ninżlu fit-toroq u nistaqsu lin-nies xi tfisser biambo, l-aktar tweġibiet li se jkollna huma xi ħadd bin-nervi, Xi ħadd bi dwejjaq, buri, monotonija jew inkella xi ħadd supperv. Ma nagħtuhomx tort. Fil-Malti illum il-ġurnata hekk tfisser, xi ħadd li jkollu burdata ħażina. Ngħiduha kif inhi, min xi darba jew oħra ma jqumx bil-bianbo. Madanakollu, kieku wieħed kellu jifli sew it-tifsira ta' din il-kelma, jista' jidħol aktar fil-fond tagħha u jirrealizza li din tirreferi għal strument mużikali żgħir ħafna li ma tridx wisq għerf biex iddoqqu. Imma kif daħlet fil-Malti, diffiċli ngħidu. Dan l-istrument huwa popolari ħafna fi Sqallija. Imma għall-kuntrarju ta' espressjonijiet oħra, inkluż l-espressjoni Beati Pauli li rajna l-ġimgħa li għaddiet, ma nistgħux ngħidu b'ċertezza li ġejja mill-Isqalli. Fil-fatt, l-Isqallin jirreferu għal dan l-istrument bħala skaċċa pensieri. Dan l-istrument jindaqq differenti ħafna minn strumenti oħra. Bażikament, jinżamm ma' xufftejn u b'seba' minnhom jintafas il-fil di ferru li jkun imwaħħal mal-qaws ċkejken tal-metall. Il-ħoss tiegħu huwa wieħed monotonu ħafna. Nisimgħuh. Smajtuh? Ħoss monotonu hux? Mhux ta' b'xejn li bijambo nużaw għal xi ħadd li jkollu id-dwejjaq. Anke jekk l-Isqallin ma jirreferux għalih bħala bijambo. Fi Spanja, il-Portugall u anke l-Brażil jirreferu għalih bħala birimbau jew birimbau, anke jekk l-istrument huwa xi ftit differenti fil-forma imma mhux fil-ħoss. X'aktarx illi l-Malti minn hemmhekk ħadha. Iżda dwar dan se jgħidilna aktar Martin Morana.

Il-bjambo propjament hija dik li ngħidula skaċċa pensieri, it-Taljan jekk jgħidu resqani, skaċċa pensieri, li hija strument żgħir tal-ħadid li tagħmel bejn snienek u tibda ddoqqu, tibda sejr dak il-ħoss isu twang, tibda sejr jagħmel dak il-ħoss. Dak hija l-bjambo, però t-Taljani ma jgħidulux bjambo. Taljani jgħidu skaċċa pensieri. Meta ngħidu hekk, omm bil-bjambo, ifisser li inti qatt titkellem għodu għodu, b'mod li jdejjaq in-nies, b'mod isu qed jeqred, b'mod illi humming iżjed milli qed titkellem b'vuċi ċara. Isib bħal li kieku għandek xi ħaġa qed iddejjqek u biha qed iddejjaq lil ħaddieħor. U allura ngħidu, Donnu qam bil-bianbo. Imma l-bianbo, nerġa' ngħid, mhix kelma li ġejja minn Sqallija, imma ġejja minn Spanja u mill-Portugall. U dak ukoll kien strument, però kien strument differenti mill-bianbo li nafu minn Sqallija, li l-Ingliżi jgħidulu Jewish harp, li probabbilment mhi Jewish harp xejn, hija Jew u mhux Jewish, għaliex għax tħaddem il-ħalq u l-geddun. Jiġifieri, ħaġa ġieb l-oħra.

Għal darb'oħra pruvajna nifhmu kliem li nużawh ta' kuljum, biex meta illisnuh, nifhmu wkoll minn fejn ġej u nitgħallmu napprezzaw aktar il-lingwa tagħna u l-istorja tagħha. Il-ġimgħa d-dieħla għandna aktar kliem interessanti għalikom. Sadanittant, bħalma nistidinkom dejjem, inkomplu ngħożżu l-lingwa tagħna, nużawha u fuq kollox nifhmu dak li qed ngħidu, għax hekk biss nistgħu nindunaw kemm il-Malti huwa sabiħ. Saħħiet.